Kuna mazuva mashoma okutambudzika. Saka tiri kuona a physical birth panapa iri kutaurwa nebhuku yaJob kuti munhu akadii akaberekwa nomukadzi kureva kuti munhu wese akaberekwa nomukadzi saka ikoko kuberekwa ndokwatiri kuti ndiko kuberekwa kwekutanga the first birth which is physical toonawo zvakare tine second birth Kana kuzvarwa kwechipiri kuri spiritual, tikaverenga zvakanaka musoko raMwari eh, mubhuku yaJohn chapter 3 from verse number 1 kusvika kuverse number 12 jesu achitaura zvakanaka nanikodhimasi anoti kana munhu asingabereki kutsva haangavoni ushe hwekudenga Iye wobvunza vachiti, Zvino nokukura kwandaita, ndodzokera here mudumbu raamai vangu kuti ndigobarwa rwechipiri? Jesu unoti kwete, kana munhu asingabarwi nemvura nomweya haangaoni ushe hwekudenga. Ndopatiri kuona second birth which is spiritual. Saka taona kuzvarwa kuviri kuri mukati meshoko raMwari zvinotiburitsirawo kuti kuripo kufa kuviri kwekutanga eh, yandingatinini physical death eh, which is our first death ndo inotaurwa nebhuku ragenesisi eh, tikaverenga chapter number three chapter number 3 uh, eh, verse number 19 shoko ramwari rinoti nokuti wakabva kuhuruva uchadii uchadzokera kuhuruva panapa mwari vari kutaura nemunhu akanga aumbwa kubva kuhuruva saka vanobudira eh, pachena kuti nokuti watadza kuchengeta wirirano yandakaita newe uchadzokera kuhuruva nokuti ndiko kwawakabva saka zvakare tinoona chii eh, physical death ipapo now tikaverenga zvakare the book of job yatambotaura vhesi number 4 eh, chapter number 14 iyoyo inoti munhu wakaberekwa nemukadzi unodii unofa nokuti kune vamwe vakachenjeresa ndirika eh, Mwari achitaura naAdhamu, nokuti akanga amusika kubva kuhuruva, haana kutaura nezvekubarwa, ati nokuti wakabva kuhuruva uri hadii uchadzokera kuhuruva. Asi pano Jobho akutaura nevanhu vakazvarwa nemukadzi. saka akuti munhu wese akazvarwa nemukadzi une mazuva mashoma ekutambudzika asi unodii unofa ndirwo rufu rwekutanga yatinoti physical death saka munonzwa kuti physical death kuparadzana kwemweya nenyama ndo first death which is physical Toonawo kuti second death kuparadzana kwomweya naMwari which is spiritual death. Kuti mweya wako wakuchipesana naMwari. Takupinda eh, pa spiritual death which is second death. Iri kutaurwa naPaul achinyora in the book of uh, Romans chapter 6 tikaverenga eh, kubva pachapter 6 vhesi number 23 inonzi mubayiro wezvivi ndirwo chii ndirwo rufu rufu rwaitaurwa napaul rwakanga rwusiri physical death but was referring to spiritual death kuti kana munhu atadza kurarama zvinoda mwari kana munhu ararama muzvivi achasangana nerufu rwechipiri ndirwo rufu rwemweya zviri kunzi nebhuku yajohn chapter 3 vhesi number 16 yatoga achitaura nokuti mwari akada nyika nokudaro akapa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe woga kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi kufa kuri kutaurwa apa is spiritual and second death kuti kana munhu Atenda kuna Kristu, kana munhu agona kurarama upenyu husina chivi, ndiye uchava neupenyu husingaperi. Dai mwari vatibatsira. Saka nhasi tiri kutaura isu nedescription of spiritual death yataverenga kubva mubhuku yarevelation chapter number 21 verse number 8 pari kunzi nomunyori zvino kana vari vanotya navanonyangadza mhombwe navaroyi navose vanoita zvinonyangadza mwari vachakandirwa mudziva rinopfuta moto nesaferi ndirwo rufu rwechipiri ndoziva kuti panotaurwa mashoko akadai vazhinji vedu tine tsika yokutarisana kuti kana shoko ramwari rikati Kana dziri mhondi iye unoti a ah, mhondi dziri kumajeri kuma nhai saka inini ipapo handipo asi shoko ramwari riri kuti kana dziri mhondi kana dziri mhombwe konzi a ah, kana potaurwa zvemhombwe hameno vana tinofa zvavo asi shoko ramwari riri kutaura zvakanaka kuti kana varipo vanonyangadza mwari nenzira yakadzakasiyana-siyana nemutoo yakasiyana-siyana ivavo vakagadzirirwa dziva romoto rinopisa dziva romoto rine safe saufa eh, ndaimbotarisa eh, sulfuric acid yayo ndoendeswa mumabhatiri ikadonhera pahembe yako kana paganda rako eh, inopisa zviro kwazvo ndo iri kunzi dziva romoto nesaferi zvakagadzirirwa avo vanonyangadza kureva kuti hama wadikanwi zviro kwazvo rufu ruriko kubvira kune rwekutanga kusvika kune rwechipiri asi rufu rwechipiri shoko ramwari riri kuti rwakagadzirirwa vanonyangadza mwari vanorarama vasingafambi nenzira yakarurama pamberi pamwari dai mwari vatibatsira kuti patichawana chidzidzo ichochi Chitibatsire titarise hupenyu hwedu, tirangarire mafambiro edu, tigone kugadzirisa ukama hwedu naMwari. Zvandichitaura navachiteka vachiti ah, takangonzwa nezveHeatwave asi hatina kuzoona ichi affect Eeh zvirokwazvo kwakapisa asi zvakanakira heatwave ndezvekuti yakazokonguluda nemvura nai yai dzinopera Thursday Thursday ndibva kwanaya zvichitonodza zvayo pasi asi dziva romoto riri kutaurwa iri eeh rakagadzirirwa vanonyangadza Mwari harina mvura inozouya pakupedzisira Toda kuti tizvizive tizvinzwisise kuti zviro kwazvo gehena ririko sokuti araunira shoko raMwari. Asi shoko raMwari ranaka rati rakagadzirirwa vanonyangadza Mwari navanoita zvose zvisakarurama pamberi paMwari. Dai Mwari vatiitira zvakanaka kuti isu isu tirege kuva vamwe vavanhu vachapinda panguva yakadaro. Ndandichitarisa physical death sokudzidza kwatakaita panguva yapfuura kuti vanhu nokuda kwokuti rufu tinorutya kunyanya rufu rwenyama tinoshingaira nguva zhinji kutsvaga kuponesa nyama yedu ndaona vazhinji vane mamedical aids vazhinji vane mafamily doctors maspecialist zvose izvozvo zviri kuitirwa kutiza rufu rwekutanga asi chinondinakidza mukati meshoko ramwari ndirwo rufu rusina kupiwa munhu echance ndokusaka job anyora achiti munhu akaberekwa nomukadzi unofa kureva kuti kana uripo iwe neni takaberekwa nomukadzi zviro kwazvo tichafa zvisinei nemari yedu zvisinei nezvose zvatingava nazvo mari yako haigoni kunzvengesa rufu rwokutanga nokuti zviro kwazvo munhu akaberekwa nomukadzi unofa kune vazhinji vakafira mudzindege vachitsvaga kurarama asi nokuti vakaberekwa nomukadzi vaifanira kufa nazvino vakatofa kune kazhinji takachema tichiti ah, takazongoshayiwa mari dai takawana mari takaenda naye kokuti nokuti angadai dzimweni dzengo akararama Asi kana ari munhu akaberekwa nomukadzi aifanira kufa nokuti nguva yake yadii yakwana. Asi chandodira rufu rwechipiri chandodira rufu rwechipiri this is the only death you can avoid ndirwo rufu rwokuti unogona kunzvenga ndirwo rufu rwokuti runogona kusava nesimba pamusoro pavo asi kana wagona kufamba zvinoda mwari ndokusaka john akanyora achiti kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi kureva kuti kana watenda muna kristu Kana wagona hako kurarama zvinoda Mwari, haungawoni rufu rwechipiri. Asi kana ruri rufu rwokutanga, kana ruri rufu rwokutanga, nokuti wakaberekwa nomukadzi uchafa. Asi nguva zhinji, nguva zhinji, tinoita zvinonyangadza Mwari tichitsvaga kuponesa nyama, tichitsvaga kutiza rufu rwokutanga rwatinoziva nhasi kuti hatigoni kurutiza nokuti munhu wese anofanira kudii? Anofanira kufa. zvinondinetsa muupenyu ndikatarisa upenyu hwevanhu tinoti maybe kusanzwisisa asi ndodaira kuti mushure mechidzidzo chino tinenge taakunzwisisa kuti kana ruri rufu rwechipiri ndo rwatinofanira kushingairira tose nokuti ndirwo rwoga rwatinogona kuavoida Kumhanya mhanya kwese kwatinoona munyika, mukaona vanhu vese vari kuswera vari mumapani vachipihwa mvura netumatombo, vari kutiedza kutiza rufu rwokutanga, vachikanganwa kuti shoko raMwari rinoti, Kana wakaberekwa nomukadzi uchafa. Vokanganwa kuti ruripo rufu runouya rwakagadzirirwa vanonyangadza Mwari. Ndirwo rufu badzi rwatinofanira kushingairira mumwe nemumwe kuti dai taavoida rufu irwo. Asi hatifunge nezvarwo, tinofunga nezvenyama kurwadziwa kwayo. Dai Mwari vatibatsira kuti tirege kuita savaya vakazopinda mudziva romoto nokusaziva. Asi ndambotaura ndichiti pakutanga, Mwari kana vatipa mukana wokunzwa kudai, vanoda kuti isu tiponeswe. Saka shoko raMwari ngaritibatsire tigone kuponeswa. Dati tiverenge shoko raMwari zvakanaka

Ucha, vachavinga eh, kufa asi rufu ruchavatiza. Panapa tikanyatsotarisa soko ramwari roti namazuva iwayo vanhu vachatsvaga rufu asi havangaruwani vanhu vachamhanyira kurufu asi rufu ruchavatiza vanhu vanenge vakutiza rufu rwechipiri vakuona dziva romoto rakagadzirirwa vaya vakatadza kurarama zvinoda mwari ndiyo nguva yatichaona vanhu vakutsvaga rufu asi nhasi vanhu vari kushingaira kutiza rufu rufu rwandati rwuri obvious kuti uchafa nguva zhinji kana munhu achinge afa tinochemedzana nokudembedzana kuti aa ah, pasi ari guti asi kana nguva yacho ichinge yasvika yokuti vasina kufanira havo kupinda muushe hwekudenga vapinde mukutambudzika hanzi vanhu vachamhanyira kurufu asi rufu ruchavatiza Ndaimaginai situation nekukura kwandakaita ndichimhanyisana nerufu kuti nhaiwe rufu dai wandionawo nokuti zviri kumberi hazvitambiriki zviri nane kuti iwe udii undimedze zvako asi soko rangu arinoti hanzi ipapo bhuku ichazarurwa Vakafa vari mumvura vane vari pasi vachasvika kuti vagotarisana nekutongwa kukuru. Saka ipapo ndopatinoona vanhu vakumhanyira kurufu kuti dai rufu wandimedzawo panguva ino nokuti zvandiri kuona kumberi zvinopfuura nokurwadza asi nhasi unoyo tinomhanyidzana nenguva tinomhanyidzana nenyika tichitsvaga kuponesa nyama yedu tichikangana kuti Tinofanira kupona mweya yedu kuti nezuva rekupedzisira tirege kuzova vaya tirege kuzova vaya vanomhanyira kurufu kudai rufu wandibatsirawo asi shoko langu anoti hanzi rufu ruchatiza imajina rufu ruchitiza munhu isu nhasi tichiti pasi haridii harigutsi Nokuti pasi hari kuti tiri kumhanya tichidya tokasiyana siyana, tichizora tokasiyana siyana, tichitsvaka zvimwe tingararama. Asi tichiziva hedu kuti pasi hari dii hari kuti tokanganwa kuti rufu rwatinokwanira kukwanisa kuavoida ndirwo rufu rwechipiri. Zvakanaka mudikani kuti nhasi Nemukana watinenge tapiwa naMwari sezvino, titarise upenyu hwedu tiri kumbofambawo sei. Soko raMwari rataura zvakanaka kuti kana varivo vanotya nevanonyangadza Mwari, vanoita zvose zvisakarurama, vakagadzirirwa dziva romoto. Asi Kune vose vanotenda havo vakararama zvinoda Mwari havangaoni rufu rwechipiri. Toda kuti tiverenge kubva mubhuku yaRevelation iyoyo zvakare. chapter number 20 So verse number 12. Pane mashoko anoti bhuku ichazarurwa mumwe nemumwe agotongwa sezvaakabata avo vakashayikwa mubhuku yeupenyu ndivo vachakandirwa mudziva romoto Avo vakashaikwa mubhuku yeupenyu ndivo vakakandirwa mudziva romoto. Hama mudikani, nyatsorangarira nokutarisa upenyu hwako. Soko raMwari riri kuti bhuku ichazarurwa kuti mumwe nemumwe agotongwa sezvaakabata. Zvawakabata ndiwe unozviziva, zvauri kubata ndiwe unozviziva. Ndambotaura ndikati shoko raMwari rinoti, shoko raunonzwa zuva rimwe nerimwe ndiro richakutonga nezvaro kutozisira. Asi uchatongwa maererano nokubata kwako uchiri panyika. Panguva iya yaunokanganwa kuti Mwari unodei, uchitsvaga zvinoda iwe nenyama yako, chenjera kuti ndizvo zvichakutonga nezuva rokupedzisira. Asi zvanzi ivava vakadai vachashaikwa mubhuku youpenyu, ndivo vachakandirwa muzuva romoto. Ndomboimajina moto iwoyo nekupisa kunoita moto nekupisa kwatakanzwa paheatwave it was only 45 degrees at maximum but tiri kuudzwa nezvedziva romoto rine saufa rakagadzirirwa avo vachashaikwa mubhuku yeupenyu. Kana urimo mubhuku yeupenyu, zvii zvakanyorwa pamusoro poupenyu hwako? Zvii zvawakabata, zvii zvaunobata? Nokuti shoko raMwari rati ndo zvicha kutonga nezvaro kupedzisira. Inyaya inotyisa dzimweni dzenguva kutaura nezvayo, asi zviro kwazvo gehena ririko, rufu rwechipiri rwuriko. Rufu rwemweya ruriko asi the good thing is you can avoid rufu rwemweya. Rufu rwatiri kuvavarira tese kunzvenga tiri kutambisa nguva yedu nokuti kana wakaberekwa nomukadzi ucha rufu rwatinofanira kuvavarira tose kunzvenga ndirwo rufu rwechipiri nokuti shoko ramwari nokuti mwari akatipa mukana

zvakazarurwa 2 vhesi number 11 panoverenga seizvi une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke unokunda haangakuvadzwi norufu rwechipiri une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke unokunda haangakuvadzwi norufu rwechipiri mukadzoka pavhesi number 10 zvichidzoka kumashure tinoona pane madambudziko mazhinji akasangana nevatsvene vamwari asi akutaura pavhesi number 11 akuti unokunda mumadambudziko iwayo unokunda mukuyedzwa kwenyika ino unokunda zvivi zvenyika ino iyeye haangakuvadzwi nerufu rechipere usandataura ndichiti the good thing is second death you can avoid it kana aripo munhu uchakunda zvivi zvenyika ino rufu rwechipiri harungavi nesimba pamusoro pako kana aripo uchakunda madambudziko enyika ino asina kubva pamberi pamwari rufu rwechipiri haruna simba pamusoro pako kana aripo uchati handinga shaiswi upenyu husingaperi nokuda kwenyika rufu rwechipiri harungavi nesimbi pamusoro pake asi tarisai vanhu vanosvika pakunyangadza mwari nokuda kwenyika ino asi mwari pano vari kutarisa vanhu vari kutsvaga vanhu vanoti kunyange nyika ikanakidza handingatadziri mwari nokuti ndinoda kuona upenyu husingaperi kunyange nyika ikarema handingarasi kutenda kwangu nokuti ndinoda kunzvenga rufu rwechipiri kunyange vanhu vakandiramba kunyange nyika ikandivenga handingasiyi mwari wangu kuti ndirasikirwe neupenyu husingaperi asi tinoona nhasi vanhu mukati menyika vanoti kana nyika yonakidza kana nyika yonakidza vanokanganwa mwari kana nyika yorema vanokanganwa mwari ndambotaura ndichiti neimwe nguva kune vanhu vane mutauro unoti kana zvinhu zvichinaka zvinhu zvakadzora sekutaura kunoita vanhu vanodeedzera kuti a ah, vakafa havana chavakadii chavakaona vakomana nyika iri kudii iri kunakidza asi vanhu vamwe chete ivavo kana nyika yorema kana zvinhu zvorwadza unodzwa voti a ah, vakafa vakadii vakazorora dai mwari atibatsira kuti semakristu vanoziva kuti zviro kwazvo rufu rwechipiri ruriko zviro kwazvo gehena rakagadzirirwa vachatadzira mwari titi kunyange nyika ikanakisa ee vakafa havana chavakaona zvavo asi isu vapenyu hatingatadziri mwari nokuda kwenyika inonakidza kunyange nyika ikarema totaura tichiti a ah, vakafa vakazorora zvavo asi hatingatadziri mwari nokuti nyika yadii yaremu nokuti shoko ramwari anyatsotaura zvakanaka kuti une nzeve ngaadii ngaanzwe zvinotaura mwari unokunda haangaoni rufu rwechipiri unokundei unokunda nyika nokunakidza kwayo unokunda nyika nokurema kwayo asi pano dzenguva zvoda tipiwe simba namwari nokuti dzimweni dzenguva tinoshaya simba rokukunda nyika nokunakidza kwayo Dzimwe dzenguva tinoshaya simba rokukunda nyika nokurema kwayo, tosvika pakutadzira Mwari. Tova vamwe vevakagadzirirwa dziva romoto, asi vavari vedu tose nhasi ndekudai tazoona upenyu husina tinohuona bazi kana tikakunda nyika nekuzara kwayo hanzi musada nyika nezvose zviri mairi nokuti nyika yose inodii inopfuura nokuzara kwayo ndoshaiswa here denga nokuti mazuva ano denzo ndo iri kudii iri kutonga kuti a kana toki arira ndinokanganwa kuti ndiri mukristu takambozviona eh, zvinoadvertiswa mumapepa nepai kunoitwa zvese zvinonyangadza mwari asi ne kwatiri kuwanikwa tiriko tichideedzera kuti vakafa havana chavakaona vana vedu ndoko vari kumhanyira mune dzenguva achitovapa mari yokuenda kumafaro bedzi rakuti ah vakafa havana chavakadii vakaona ndakanzwa umwe mudhara akurawo tochena musoro kuti ha ah, ma ndakakura nguva isiyo ma nyika yakudii nyika yakunakidza dai mwari vatiitira zvakanaka kuti tirege kushaiswa upenyu husingaperi nekuda kwenyika inonakisa nokuti nyika inopfuura nokuzara kwayo tirege kushaiswa upenyu husingaperi nekuda kwemadambudziko enyika ino Nokuti shoko raMwari rati, Unokunda haangavoti unofunga chipi. Paul rimwe nguva unotaura achiti, Rangarirai kuti madambudziko enguva ino nokurwadza nokurema kwawo haangafaniri kuenzaniswa nekubwinya kunouya. Kureva kuti takuda maKristu, takuda maKristu vanomira saJobho. Jobho anotaura achiti panguva yazvanga zvakandinakira handina kumbobvira ndakanganwa Mwari wangu. nhasi nokuti zvorema ndotuka here mwari unoti kwete handingatuki mwari nekuda kukurwadziwa kwenyama asi vazhinji vedu takabvunza mwari mubvunzo yatisina kunyange mhinduro nesu kuti a ah, zvino mwari wacho unombovepi kana zvinhu zvichirwadza kudai zvino mwari wacho uripi kana ndichitambudzika kudai Ngatiregei kusvika pakutuka Mwari nokuti nyika yarema. Asi kana zvonakidza tokanganwa kuti ndiMwari. Amamudikani dauri kutarisa upenyu hwako nokuti chapter 21 yataverenga yataura zvose zvinonyangadza Mwari. Dzimweni dzenguva unoti ukatarisa zvevamwe unoona zvakakura kupfuura zvako, asi shoko raMwari rinotaura zvakanaka, nokuti Jesu achitaura nejaya mupfumi akanyatsomuti iye aenda ane confidence kuti nhai rabhi ndingaitei kuti ndipinde muushe hwekudenga zvikanzi chengeta murayiro zvikanzi haa muche- murayiro ndakachengeta yose kubvira pauduku hwangu zvikanzi you only lack one thing there were not two but one one thing mune dzenguva iwe ukatarisa upenyu hwako ukazvitarisa wotarisa ari pasaidi pako unoona uri nane kupfuura umwe Asi jaya mufumi rinonzi you only lack one thing. Ichocho chimwe chaunofunga kuti it's minor chinonokupinza mudziva romoto chinokushaisa upenyu husingaperi. Ah, manje inini nhasi vandiwana zviri kure ndombonzaniko ndonzi achihera kai rini vamwe vati ah, isisu tinana madhuve hatidzoreki ariya hanzvanzi yange yabhaiseka nai tinodozvikudza nekuda kwechivi nokuti its minor nokumaziso yedu but soko ramwari riri kuti you only like one thing Ichocho chimwe chaunoziva iwe chaunokundikana pamberi paMwari chinokushaisa upenyu husingaperi. Ipapo paya paunoti ah, ndine dambudziko rehasha, chenjera kuti hasha dzako dzinokushaisa upenyu husingaperi. Ipapo ipapo paunotaura nokuti ndiwe unopaziva, nokuti nhasi tinogona kutaura nezvemhombwe iwe ugoti inini upombwe handina tinogona kutaura nezvevanoba nemhondi iwe ugoti ikoko ini kwete asi une pako paunoziva ipapo that one thing that one thing inokushayisa upenyu husingaperi asi vanokunda havangaoni rufu rwechipiri pone imwe nguva unoti zvandinoda handizvo zvandinoita zvandinoita handizvo zvandinoda zvino kana ndodai handichirini kwete asi izvo zvivi zvinogara mandiri dai mwari vatibatsira mukati mezuva ranhasi kuti kana zviripo zvinogara matiri zvatinoziva isu Kune vanoprofita vamwe asi vachikanganwa kuzviprofita, asi isu tinoti iwewe ndiwe unoziva, nokuti kana totaura nyaya yedenga haidi yeprofeti pakati pako naMwari, haidi mufundisi pakati pako naMwari, inoda iwe naMwari. Nyaya yedenga is your personal relationship with God. Saka ndiwe unopaziva. Safunga kuti kana pashaya kuona wofunga kuti zvako zviri right nokuti mwari unoona kune vamwe vanoti hanzi haasi makuwa asi kutaura zvakadii zvakaitika nzi haasi makuwa Tenge chingotaurawo latest nai. Asi dzatiri kuti latest chenjerai kuti dzinondishaisa denga nokuti chinogona kunge chiri chii pamberi pamwari dai mwari vatibatsira tirangarire mashoko okuti unokunda anokunda anokundei anokunda nyika nezvivi zvemai Anokunda nyika nemiyedzo ine mairi. Anokunda nyika nemadambudziko azere mairi. Anokunda nyika nokunakidza kwayo. Ndiye anoona upenyu husingaperi. Ndiye asingazooni rufu rwechiperi. Zvi- Zvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaoma. kutaura nezvazvo kuti dzimweni dzenguva ndoti ndichitaura ndotarisa upenyu hwangu ndozviona ndiri mutanzi pamberi pamwari asi vatitore mukana unoyu wokuti tiende pamberi pamwari ticheme nokuda kwezvivi zvedu ticheme nokuda kwekudarika kwedu ticheme nokuda kwekufarisa kwedu kuti tirege kuona rufu ndikutaura ndikati ndiwe unopaziva asi shoko ramwari tikaverenga zvakanaka bhuku yaluke chapter number 13 vese number 3 luke anonyora achiti unless you repent unless you repent You will likewise perish. Kana musingatendeuki, musingatendeuki, musingadi kusiya izvozvo zvamunoziva imi mumene, nemiwo muchadii? Muchapara. paunonongedzera mhombwe paya ziva kuti kana newewo usingasiyi izvo zvaunoziva zvaunotadzira mwari you will likewise perish paunonongedzera mhondi nemakororo rangarirawo kuti paripo paunokundikana paripo paunotadzira mwari kana usingatendeuki kunyange newe uchapara Asi ndatara ndikati nini rufu rwechipiri mwari vakatiitira zvakanaka you can avoid it. you can avoid it. toti panguva inoika tichiimba rwiyo number 88 muimbiso yedu mutibatsire ipapo takagara toti mumwe nemumwe afunge nezveupenyu hwake afunge nezvekudarika kwake kuti pachazoimbwa rwiyo rwokukoka urangarire mashoko ekuti if you unless you repent unless you repent you will likewise perish Ndochiziva tinotarisana ka tinotarisana nguva zhinji kuti zvapataurwa nezvemhombwe ndikasumuka vanhu vanofunga kuti ndini mhombwe yacho asi unless you repent unless you repent Dai Mwari vatibatsira kuti urege kushaiswa denga nekuda kwakagara padhuze pako. Urege kushaiswa denga nekuda kwemunhu wawakatarisana naye. Hanzi nguva dzokusaziva Mwari vakaregerera havo. Asi zvino unorayira vanhu kwese kuti vatendeuke unless you repent. Nyimbisi.